Сәләмә галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем! Аллаһының сәламнәре, рәхмәтләре, бәрәкәтләре булсын һәммәгезгә! Хөрмәтле туганнарым! Без кечкенә чактан ук мөнәсәбәт төзибез. Балалар бакчасы булсынмы, мәктәп булсынмы, без үзебезнең арабызда булган дус-иптәшләр белән татулыкны төзергә ашыгабыз. Кем беләндер бу дуслыкны төзеп була, ә кем беләндер бераз авыррак, ничектер төзелеп тә китә алмый, ләкин ничектер яшибез инде. Соңрак, зур кешенең тормышына ирешкәч, күрәбез, бу мәсьәлә кайвакытта авыррак та булып китә, чөнки синең күршеләрең бар, синең хатының, ирең бар, аның белән дә мөнәсәбәт төзергә кирәк, синең кайнанаң бар, синең әбиең бар, синең теге яктан, бу яктан яңа туганнар өстәлә, синең күршеләр, коллегалар, яңа инде дуслар килеп чыга, алар белән бөтенесе белән дә гел мөнәсәбәтне төзергә. Инде син яңадан өйрәнергә тиешсең. Хәтта ки 60 яшькә җитсәң дә гән, синең бит онык була. Синең оныкчыкларың инде, әлхәмделилләһи шөкер, бу дөньяга туалар. Алар белән дә гән мөнәсәбәтне төзү беркая китми. Һәм шуңа да, хөрмәтле дусларым, кеше һәрвакытта да гән ниндидер инде кырыенда булган затлар белән мөнәсәбәтен төзергә ашыга. Кайвакытта без бик яхшы, бик матур, күркәм аразыбызда булган дуслыкны булдыра алабыз. Андый кешеләр, сөбханалла, күз тимәсен, бик булдыклы затлар. Ә бар шундый кешеләр, кайсылары мөнәсәбәт төзи алмыйлар. Гел ниндидер талашта, гел ниндидер аңлашылмаучанлыкта, гел алар кемгәдер үпкәле яшиләр. Ләкин, хөрмәтле туганнарым, Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам безне яхшы, матур, тату дуслык белән, яхшы холык белән яшәргә чакыра. Һәм без, ничек авыр булса дагын, шушы холыкны үзебезнең күңелебездә булдырып, әкренләп кенә аны тәрбияләп-тәрбияләп, матур бер рәвешкә китерергә ашыгабыз. Ләкин әйтеп китәргә кирәк, җәмәгать, кешеләр белән безнең төзегән мөнәсәбәтебез бер булса, Безне барлыкка китерүче, безгә ризык бирүче, безне көн саен нигъмәтләндереп торучы һәм көннәрдән бер көнне шушы фани дөньядан безне үзенең мәңгелегенә алып китүче Раббыбыз Аллаһ белән булган мөнәсәбәтне дә ген без төзергә өйрәнергә тиешбез. Әйе, бәләкәй чакта кешеләр Аллаһы Тәгаләгә бик шатланып, һәрбер көн өчен шөкер итеп яшәгән булсалар, соңрак, инде авыр тормышны алып барып, Көн сабыен инде ниндидер мәшәкатен күргән 30-40-50 яшьлек ирләр, хатын-кызлар кайвакытта яшисем дә килми, и Аллам, нигә син миңа бу тормышны бирдең, нишләп мин яшим дип, шушы мөнәсәбәтнең инде булган җепсәләрен өзәләр. Бу биктәген начар, бу биктәген кайгылы мәсьәлә булып тора. Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа галейһи сәләтү вәссәлләм әйтеп китә котси хәдисне әнә индә занни абди би ди. Рәсүлебез галейһи сәләм Аллаһы Тәгаләнең сүзен әйтә безгә. Эй колларым, сез ничек минем белән буласыз, нинди минем белән мөнәсәбәтен төзисез, мин дәген сезнең өчен шундый булырмын, мин дәген сезгә шундый мөнәсәбәтен төзермен, ди. Ягъни, хөрмәтле туганнарым, без Аллаһы Тәгаләгә инде позитив рәвештә карасак, Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтләре булсынмы, кайвакытта биргән сынаулары булсынмы, аларны инде Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең безгә бирелгән ризыгы, безнең насыйбыбыз дип кабул итеп алып, аны кайвакытта шатлык белән шөкер итеп, кайвакытта авырлык булса, сабырлык аша уздырып, матур иттереп инде тормышыбызны алып барабыз икән, Аллаһ белән булган мөнәсәбәтебез күркәм булачак һәм Аллаһ тагын безгә күркәм булыр. Шул ук вакытта без Аллаһы Тәгалә безне ярата, миңа ярдәм итәчәк, мине онытмас, минем өчен иң якын зат бит ул дип яшәсәк, Аллаһ тагын безне беркайчан да ташламас. Аллаһы Субханәһү вә Тәгалә дә безне иң яраткан затларыннан инша Аллаһ булдырыр. Шуңа да хөрмәтле туганнарым, инде мөнәсәбәтне бик мөһим Аллаһ белән дә төзергә. Кайчан без Аллаһ Тәгаләгә иң якын безнең Затыбыз булган аңа карата инде догаларыбызны багышлыйбызмы? Зикр тәсбихләребезне әйтәбезме? Кич белән үзебезнең өебездә беркем дә күрмәгәндә, ишетмәгәндә кулларыбызны күтәреп, "И Раббым Аллаһ, менә шундый шатлыклы хәлләрем булды бүген, менә шушындый авыррак сынаулары булды минем", дип Аллаһ Тәгалә белән кулларыбызны күтәреп догаларыбызда сөйләшәбез икән, Раббыбыз Аллаһ тагын безгә шушы мөнәсәбәтен җылырак Мөбарәк, тагы дагын шатлыклырак, бәхетлерәк булдырачак. Вә изә зәкәрани Рабби, һәм кайчан, ди, Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, кайчан коллар, ди, Аллаһы Тәгаләне искә төшерәләр, ди, вә әнә мәгәһү, мин алар белән булыр, ди. Ягъни, хөрмәтле туганнарым, Аллаһыны искә алыйк. Ничек без үзебезнең дуслар, иптәшләребезне, ниндидер якын инде туганнарыбызны искә алабыз, алар белән шатланып утырабыз, шулай ук Аллаһы Тәгаләне дә гел үзебезнең намазларыбызда, үзебезнең зикер тәсбихләребездә искә алабыз икән, Аллаһ тагын шулай безнең белән була. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, Аллаһ турында яхшы фикердә булыйк. Аллаһы Тәгалә беребезне дә җәберләми, беребезне дә интектерми, беребезне дә ниндидер газапка, кайгы-хәсрәткә чумдырырга теләми. Уйламагыз алай начар иттереп, чөнки начар иттереп уйласаң, Аллаһ начарлык белән кайтара. Аллаһ турында яхшы иттереп уйлагыз. Аллаһ турында хәерле фикердә булыгыз. Аллаһ турында һәрвакытта да шатланып, үзегезнең күңелләрегезне сәгадәтле итеп тормышыгызны алып барсагыз, Аллаһ сезгә аны мең мәртәбә бәрәкәт, бәхет, сәгадәт буларак үзе кайтарыр. Шуңа да, хөрмәтле дуслар, барыгызга да теләп калабыз, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә сезгә бәхет-сәгадәтләрен бирсен, сезнең балаларыгызга, оныкларыгызга шатлыклы киләчәкләрен, иманлы, тәүфиклы инде тормышларын алып барырга Раббыбыз Аллаһ һәммәбезгә насыйп әйләсә иде. Изге Раҗәб айлары бара, изге мөбарәк көннәрдә җәмәгать догада булыгыз, Шушы булган мөнәсәбәтегезне ныгытыгыз һәм иншә Аллаһ, Аллаһ тагын сезгә бу мөнәсәбәтен күп мәртәбә арттырып, нур буларак кайтарыр дип өметләнеп калабыз. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.